Croeso mawr i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechre y peder ar hugen o Dachwedd. A mae fe'n mynd i redeg trwyddo sbwr deg ar hugen o Dachwedd, ok? So wythnos ola mis Tachwedd, beth sy'n gyda'r ysbrydion i weid wrthoch chi am wythnos ola Tachwedd? So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, Ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael neges fach wrth ysbryd i jyst rhoi gair o gyngor i ni ar diwedd y ddarlleniad. So heddi fi'n defnyddio deck y uh, Wandering Star. Mae'r deck yn yn lyflu, fi'n dwlu ar y deck yma. So ysbryd, allwn ni please cael egni'r wythnos, yr wythnos sy'n dechrau pedwerydd ar hugen o Dachwedd 2025, please. Beth yw egni wythnos ola Tachwedd? Un grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. A, waw, mae'r ymerawdwres, ok. Wel, mae hon yn fenyw sy'n um, dod ag egni pob brenhines yn yr dec tarw mewn i un person, ok? So mae'n dod â, â clirdeb, mae'n dod â emosiwn, mae'n berson lyflu, mae'n dod â digonedd o bopeth, oce? Okay? Mae hefyd gallu siarad am um, cael babi, genedigaeth, oce? Okay? So gallu fod hwn yn enedigaeth babi. Um, rwy'n yn eich teulu chi falle yn cael babi wythnos yma. Neu Gallai fe fod yn enedigaeth o prosiect newydd neu swydd newydd neu rhywbeth newydd sy'n dod mewn i fod. Okay? So dyna'r egnir am yr awdures, a mae hon yn fenyw sy'n gwybod beth mae moyn. Mae'n gwybod, o, oh, popeth, mae'n glir yn popeth mae moyn. Okay? So mae, mae egni'r wythnos yma yn gret i chi. Okay? Diolch ysbryd. A mae'n nod yn oeth o syn, so, sori am ne. Mae'n lais i di mynd, ti'n mynd bach yn... Uh, wael wythnos ma, oce. Okay. Oce, okay. allwn ni please ysbryd cael sialens yr wythnos. Bydd yw sialens yr wythnos sy'n dechrau'r e- pedair yr hugen o drachwedd, please. Sialens yr wythnos. O, oh, oce, okay. a sialens yr wythnos yw y tri o gleddyf. Ok. Mae'r siwgleddyf yn gyrden torcallon. Ok. So falle wythnos yma, chi'n mynd i dorri'ch calon dros rhywbeth. Ok. Falle bod chi'n colli rhywbeth yn eich bywyd. Ok. Ond bod hwn wedi dod lan yn y sialens, fi'n credu taw'r sialens i chi wythnos yma, yw jyst i bido timlo'n dorcalonnus dros rhywbeth. Felly challenge chi yw i wella wrth rhywbeth sydd wedi falle upseto chi neu rhywbeth sydd wedi neu chi dimlo ddim rhy gret, okay, cwbl o nosau diwetha yma. So, bod hwn yn eich sialens chi, eich sialens chi yw i dynnu'r cleddi fi'n mas o'ch calon. Okay? Ni gallu gwella'n hunain. Okay? A pan mae'r cerdyn yma'n dod mas, oeddi mae fe'n gerdyn o dor calon, okay? ond mae fe yno ni i gallu tynnu'r cleddi fynd mas o'n calonau. Okay? So challenge chi wythnos yma yw gwella'ch hunan, tynwch y cleddyf na mas o'ch calonau achos wedyn ni gallwch chi symud mlaen i rhywbeth sy'n lot yn well. Okay? Diolch Ysbryd. Dyna sialens yr wythnos. Gewn ni nawr y gair o gyngor, please, Ysbryd, am yr wythnos yma. O, a oedd honna mae'n dod mas. Oce. Okay. A beth sy'n gyda ni yw'r as o bentacle. Mae'r as o bentacle yma yn gerdyn lyflu, oce? Okay? Mae fe'n gerdyn sy'n dod â rhywbeth newydd mewn i'ch bywyd chi. Gallai fe fod yn rhywbeth newydd ariannol, Gallai fe fod yn prosiect newydd chi'n dechrau, gallai fe fod yn syniad chi wedi cael i wneud uh, busnes eich hunan, okay? rhywbeth i wneud ag arian rhan fwyaf ar amser. Okay? Gallai fe hefyd fod yn just rhywbeth newydd yn eich bywyd chi. Os ych chi yn erfyn babi yn eich tulu, wel, gallai fe fod yn dechrau newydd i chi, o achos y babi newydd sy'n dod, oce? Okay? So pethau fel yna. So fod y llun yma, rili really yn siarad am dechrau rhywbeth newydd, oce? Okay? Genedigaeth o rhywbeth newydd. A fel fi'n gweud, gallai fod hwnna yn enedigaeth babi, neu gallai fe fod yn enedigaeth syniad, neu um, mater ariannol, um, rhywbeth felly bod rhai chi'n prynu tŷ, felly bod rhai o chi'n dechrau busnes, oce? Okay? So mae'r egni yn dda wythnos yma i wneud y pethau na. OK? Gret, OK. Os dychwn ni ar hwn yn ei gyfanrwydd nawr, OK, mae'r am yr awdures, mae'n fenyw lyflu. Gallai fod hon yn fenyw sydd yn rhan o'ch bywyd chi, OK? Gallai fod person fel un yn eich bywyd chi. Person sy'n gwybod beth maen nhw'n moyn, person sy'n yn nabod i hunain yn emosiynol, maen nhw'n ma nhw mynd ar ôl beth maen nhw'n moyn, a maen nhw'n berson sy'n sy joio edrych ar ôl pobl arall, okay? So felly bod rhywun fel un yn eich bywyd chi, neu felly taw chi yw hon, okay? So mae egni'r wythnos yn lyflu. egni gobeithiol wedyn ni yn y darlleniad yma, okay? mae gobaith yn redeg trwy hwn i gyd. Okay? Fel fi'n gweud, mae'ch sialens chi, eich sialens chi wella wythnos yma. Mae eisiau fi wella o'r anwyd yn syrno fi, okay? so byddai'n gwella o'r anwyd gobeithio. Um, ond ty beth sydd ddim gwaith yn iawn yn eich bywyd chi, Cymrwch wythnos ma i wella wrth y fe, oce? Y sialens chi wrth ysbryd wythnos ma yw i wella chi hunan. So fel fi'n gwybod, felly bod rai o chi'n dost fel fi wrth oes un, oce? Yn nod yr noi, oce. Gobeithio na i wella hwnna. Felly bod rai o chi'n gwella o torcalon. Ok? Ond mae'r cyfle sy'n dod mewn a'r pethau sy'n dod mewn i chi yn edrych yn rili really dda. Ok? Fel fi'n gweud i rai o chi, fi'n credu bod rai o chi mynd i groesawu babi newydd yn eich tulu, neu chi'n mynd i glywed am genedigaeth babi wythnos yma. Ok? Rai arall yno chi, falle bod syniad gyda chi, chi wedi bod meddwl dechrau rhywbeth newydd am spel fech. Wel, wythnos yma yw'r wythnos i ddechrau fe, ok? Achos y ras o Bentacle yw'r cerdyn o dechreuad newydd. Mae hon hefyd yn siarad am dechreuad newydd, oce? Okay? Ond cyn bod chi'n lle dechrau newydd, mae rhaid bod chi'n gwella, oce? Okay? Gwellwch eich hunan gynta. Cymrwch mach o amser mas, jyst i wella eich hunan, oce? Okay? Rai, beth newn ni nawr? Gael ni olwg ti'n mynd bach mwy tŵfwn. Ar wythnos yma, fi'n mynd i ddefnyddio'r Lightseers Tarot, jyst i Cael tipyn bach fwy o wybodaeth am wythnos y peder yr hugen o dachwedd. Ysbryd llwn i, please, cael cerdyn i roi mwy o wybodaeth i ni am egni'r emerawd yw res, please. A'r cerdyn sy'n mas, oce, okay, yw brenin y cwpane. Nawr mae'r bachan yn Yn berson lyflu, oce. Okay. Mae fe'n berson sy'n nabod ei hunan. Mae fe'n hollol gyffwrddus yn ei hunan, oce. Okay. Mae fe'n gyffwrddus gyda emosiynau ei hunan. Mae fe jyst yn berson sy'n gwybod beth mae fe moyn. Mae fe'n deall ei hunan, oce. Okay. A mae fe'n timlo rili yn hapus yn emosiynol. Mae fe'n rili hapus yn ei fywyd. So gyda hon, wel, wedyn ni, bod balans lyflu gyda chi fan hyn am yr wythnos, oce? Okay? Achos mae'r egni benywed da chi yn yr ymarawdwres, a mae'r egni gwrwed da chi yn y brenin yma. Oce, okay? brenin y cwpane. A mae hwn i gyd yn emosiynol iawn. So fel, fel o'n i'n gweud, i rai o chi, chi'n mynd i groesawu Rwy'n newydd mewn eich tulu, oce? Okay? A chi'n mynd i ddechrau, neu falle bod rhaid chi'n mynd i ddechrau rhywbeth newydd. Mae'r egni wythnos yma yn lyflu, mae'n egni positif iawn iawn, oce? Okay? Am rhywbeth newydd yn dod mewn i chi. So, mae hwnna'n lyflu. A'n emosiynol, mae rhywbeth newydd yn dod mewn i chi. A cyfle i chi wella, oce? Okay? So, gewn ni please eglurhad, please ysbryd am cerdyn y tri o gleddyf, please. Right, a beth sydd gyda ni yw'r as o gleddyf. So mae doi gleddyf fan hyn, dyn ni, oce? Okay? Mae'r as o gleddyf yn siarad am bod yn glir, oce, okay? bod cyfle newydd yn dod mewn, Falle bod y syniadau newydd gyda chi, oce? Okay? A mae'r syniadau newydd yn dod mewn i chi wythnos yma. Oce? Okay? Nawr gyda'r cerdyn yma, fi'n gweud bod chi'n gwella o rhywbeth sydd wedi anafu chi neu rhywbeth sydd ddim wedi teimlo'n dda, oce? Okay? Ond mae eisiau chi, y sialens wythnos yma yw cymryd y cyfle i wella a meddwl am bethau newydd, oce? Okay? Meddyliwch am syniadau newydd. Mae'r cleddyf i gyd yn siarad am uh, pethau meddyliol, okay? So, yn siarad am um, bod yn glir, bod yn um, meddwl o'ch pen yn hytrach na'ch, na calon, okay? ond fi wastad yn gweud, ymddiriwch yn eich greddf, okay? achos dylen ni gyd ddilyn, okay? achos mae greddf chi yn gallu gweud siwr gymaint wrthych chi. Ond mae'r cerdiau gleddyf yn gweithio chi, meddylwch o'ch pen. Okay? So os y syniad newydd ydych chi, meddylwch amdano fe. Mae hwn yn dangos bod rhywbeth newydd ydych chi'n dod mewn, okay? syniad newydd, gallai fod wneud lot o arian i chi o'ch mas yn bedecled ydych chi fan hyn. Okay? So gallai fod syniad yn dod i chi, felly bod chi'n geni syniad newydd wythnos yma, gall ddod a lot o arian mewn i chi. Oce? Mae fe'n ddechrau i rhywbeth, oce? Mae'r as yn siarad am dechrau newydd, dechrau yn rhywbeth newydd. A gan fod y, y ddwy as mae ydych chi, mae fe'n meddwl bod dechrau newydd ariannol a syniadau newydd yn y mewn i chi, oce? So gweithwch arno wythnos yma. So syniad newydd ydych chi am fusnes. Cyrwch amdano fe, mae fe'n mynd i ddod Ag arian mewn i chi, oce? Okay? Gewn ni, please, eglurhad ysbryd. Am yr as o bentacle, neu'r as o gen yoga, oce? Okay? O, am y tair yn dod yma. Rai, fi'n mynd i gymryd nhw. So fi efo'r cymryd tair, ond mae'r tair yn moyn dod mas, oce. Okay. So, beth sydd gyda ni yw'r pedwar o bentacle wedi droi rown, oce? Okay? Rown ffordd wyth, fel i fi'n cael gweud. Ok. Nawr amser mae'r pe- pedair o Bendacle Row fel yma. Mae'n siarad am cadw, cadw pethau rhy agos i'ch chest, ok? Cadw pethau rhy um, dyn, dylaru pethau rhy dyn, ok? Mae hwn yn gweud, right, sy'n eisiau chi dylaru pethau mor dyn ar allwch chi allwn fyn rwyfaint, ok? So os ych chi wedi meddwl dod i arian mewn i rhywbeth newydd, ok? Nawr yw'r amser i wneud e. Ok. Sdim eisiau chi ddyla mor dyn i bethau. Gallai fe fod yn sôn am, am berthynas, ok? Le chi'n gorfod symud mlaen o rhywbeth sydd wedi bod yn dor, dorcalonnus a gadael fynd o fe. Dim dal ar rhy dyn i bethau, ok? So'r neges yn hon yw pidwch dal ar rhy dyn i rhywbeth. mae eisiau chi just gadael pethau just i fynd, neu os ych chi yn berson sy'n dy lar yn dyn i chyrria, okay? so mae eisiau chi dy lar mor dyn, mae popeth yn iawn, mae'r gerdyn yn yn gweud popeth yn iawn. Okay? A dy beth yw'r cyfle yn sy'n dod mewn, so mae eisiau chi fecso achos bydd popeth yn iawn. Okay? So mae eisiau chi fecso am os chi'n mynd i roi arian mewn i prosiect neu rhywbeth, mae popeth yn edrych yn dda. Okay? Yr ail garden dath mas oedd y byd. Nawr, mae'r byd yn dangos diwedd i rhywbeth, oce? Okay? So chi wedi dod trwy cilch yn eich bywyd, a chi wedi dod nawr i derfyn y cilch, oce? Okay? A mae hwn yn gyfle wedyn ni i chi stepo mewn i cilch newydd. A fel i fi lico gweld y garden yma hefyd, fi lico gweld y garden yma fel cerdyn Mae'r byd 'da chi o'ch blaen, ok? Allwch chi wneud ta beth i chi moyn, ok? Fel maen nhw'n gweud, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg, the world's your oyster, ok? A mae e, gallwch chi wneud ta beth i chi moyn mynd hyn. So ta beth yw'r prosiect 'ma? Chi'n meddwl dechrau? Neu ta beth yw diwedd rhywbeth? Mae'r diwedd un yn gorfod digwydd er mwyn i chi symud ymlaen i'r cylch nesaf yn eich bywyd chi. Okay? So mae'n rili really bwysig wythnos yma. A bod hwn wedi dod lan dy ras o Bentecler, wel, wedyn ni, mae'r cylch O chi arno nawr, wedi, wedi cwpla, mae wedi gorffen, oce? Okay? A nawr mae'n amser i stepo mewn i'r... Ta beth yw'r peth newydd hyn sy'n ar eich meddwl chi, oce? Okay? A dath y garden un mas, boys. Y carden diwetha dath mas oedd yr hael. Mae'r hael, boys, cerdyn gore yn y dec, oce? Okay? Cerdyn gorau'r dec yw'r haul. Mae fe'n siarad am hapusrwydd, digonedd o bopeth. Yr hapusrwydd gorau gall fod, oce? Okay? Add hon moyn dod mas, oedd y tair gerden hyn moyn dod mas. So oedd ysbryd moyn i fi weid wrthoch chi, wythnos yma, mae cymaint o bositi bositifrwydd yn y darlleniad yma, oce? Okay? Cymaint. Fel fi'n gweud, gallai rai o chi fod yn croesawu plentyn newydd mewn i'ch teulu, oce? Gallai fod rai o chi yn dechrau busnes newydd. Gallai fod rai o chi yn symud mlaen gyda'ch gyrfa, felly symud mewn i, i gyrfa newydd. Gallai fod rai o chi'n rhoi arian tu ôl i rhywbeth, oce? Felly bod chi'n mynd i helpu rwy'n i ddechrau busnes neu rhywbeth, oce? Okay? Y cor carden ola dath mas, boys. Ok? So hwnna'n gweithio fi ta beth i chi wneud wythnos yma, mae fe'n mynd i droi mas yn ffantastig, ok? Galle fe byth fod yn well na cerdyn yr hael, ok? So, waw. Ta beth i chi wneud wythnos yma, mae'r hael gyda chi, ok? So, ymddiriwch yn yr hael a byddwch yn bositif yn popeth chi'n neud, byddwch yn hapus yn y penderfyniadau chi'n neud wythnos yma. Newch yn siwr bod chi yn gwella, oce? Okay? Wta beth sydd ddim yn teimlo'n gret yn eich bywyd chi. Cymrwch mach o amser mas i wella, oce? Okay? Na beth fi edrych am hwn. Ond mae popeth, mae cymaint o bethau yn y darlleniad mae'n siarad am ddechrau newydd i chi, oce? Okay? So dechrau newydd yn eich bywyd teulu neu eich Bywyd ariannol, ok. Dechreuad newydd gyda chi fan hyn. A mae fe'n mynd i droi mas yn ffantastig, boys. Ok. So be fi'n mynd i wneud nawr, ar ôl y dyllyniad lyflu me, fi'n mynd i gymryd Un cerdyn, jyst i orffen. Fi'n mynd i gymryd neges o'r angylion i chi, oce? Okay? Jyst neges bych i orffen y darlleniad am yr wythnos. A gobeithio wythnos nesaf bydd yn lais i dod yn ôl, so bydd, byddai'n swno yn well, oce? Okay? Diolch i chi am stico defi trwy'r uh, Trwy'r darlleniad, os chi wedi cyrraedd mor bell â hyn, ac mae'n lais i yn ofnadw ar y foment. Oce, okay, ysbryd, llwn ni gael un neges diwetha jyst i orffen y darlleniad, please, Mr T. Wade wrthon ni. Waw! Oce, okay. yn y dec ma, oce, okay. mae'r dec mae'n Saesneg, oce, okay. cerdio oracle nhw. A beth i fi'n neud amser maen nhw'n dod mas, fi'n cyfieithu nhw yn ymhen a fi'n gweithio chi'n Gymraeg. Dy'r cerdyn me sy'n eisiau fi gyfieithu. Achos, beth yw'r cerdyn me? Hireth. Oce? Okay? Hireth yw'r cerdyn me. A mae'r cerdyn me'n siarad am hiraethu am rhywbeth, oce? Okay? A ni sy'n siarad Cymraeg, ni'n gwybod, mae hireth yn meddwl fwy na just longing, fwy na just homesickness. Mae hireth yn rhywbeth yn ei hunan, oce? Okay? So chi'n teimlo hireth am rhywbeth, a mae teimlad y fi Taw felly taw. Perthynas yw hwn. Oce? Okay? Um, felly bod rhai chi'n teimlo hireth am berthynas. Felly bod, felly bod chi wedi bod trwy cwpl o berthnasau. Felly fe fod, sy'n rhaid bod e'n berthynas romantic. Oce? Okay? Felly fe fod berthynas uh, busnes neu just ffrind. Oce? Okay? Chi'n teimlo golled am rhywbeth. A mae hwn yn gweud, mae ysbryd yn gweld bod chi'n heraethu. Oce? Okay? Mae ysbryd yn gweld bod chi'n teimlo hiraeth. A mae fe'n mae fe gweud bod chi'n hiraethu am y ser, okay? Chi'n hiraethu am adre. Okay? A pan i fi'n gweud adre, os mae fi'n siarad am adre y tŷ, fel i fi yn y tŷ nawr, fi'n siarad am adre. Okay? Ochr arall, yr ochr arall. A pyn bod chi'n sylweddoli fe neu nag i chi, ni gyd weithiau'n yn bywyd yn hiraethu, oce? Okay? Achos, os ych chi'n berson ysbrydol, oce, okay, maen nhw'n gweud um, bod peth o'ch ysbryd chi dal ar yr ochr draw, a mae rhan o'ch ysbryd chi sy'n dod i'r ddiar yma, wedi dod i'r ddiar yma i ddysgu rhywbeth, oce? Okay? A mae rhai o chi'n hiraethu am fynd nôl adre, oce? Okay? Ewn ni gyd nôl, oce, okay? pan, pan fyddwn ni, pan fyddwn ni'n barod, pan fyddwn ni wedi dysgu beth sy'n eisiau ni ddysgu yn y bywyd me, oce? Okay? Ewn ni gyd nôl. Ar y funud, chi'n chi heraethu, oce? Okay? Chi'n gweld eisiau rhywbeth, oce? Okay? Ond please wythnos me, Cofiwch, beth sydd â chi fan hyn ar y ddiar, okay? sy'n mi eisiau chi yn rhaid i. Felly bod chi'n gweld eisiau rwy'n chi wedi colli, okay? rwy'n sydd wedi symud draw i'r ochr arall. Okay? Ond maen nhw'n gweithio chi, mae cymaint fan hyn ar y ddiar sy'n eisiau chi dal i wneud. A cymaint fan hyn ar y ddiar sy'n eisiau chi dal i joio. Okay? So sy'n eisiau chi hasti i fynd adre. OK. Joiwch eich bywyd fan hyn gynta. Mae still pethau da chi ddysgu. OK. A mae still pethau da chi fynd drwyddo yn y bywyd yma i chi fod i fynd drwyddo cyn bod chi'n mynd adre. OK. So, dyna neges lyflu wrth ysbryd. Diolch fawr ysbrydion. OK. Neges lyflu i chi am yr wythnos yma. Neges bositif iawn. Os oes rhaid i chi yn croesawu babi newydd, wel, llongyfarchiadau mawr i chi, oce? Okay? A y rhai o chi sy'n yn rhoi genedigaeth i prosiect newydd, neu busnes newydd, neu gyrfa newydd, joiwch yr wythnos, oce? Okay? Achos mae lot o bethau positif, a gaethon ni'r hael, oce? Okay? Dath yr hael mas. Gair o gyngor gan ysbryd, yr hael. Joiwch yr wythnos a joiwch beth sy'n dech chi fan hyn ar y ddiar. OK? Diolch yn fawr i chi am wylio heddi. Os ych chi wedi joio fe, plis roiwch bawd lan a plis cofiwch dan ysgrifio a mae pob peth bach yn helpu fi a wedyn ni gollwch chi ddim darlleniad. newydd chwaith, os newch chi dan ysgrifio, oce? Okay? So diolch yn fawr i chi am fod da fi heddi. Fel fi'n gweud, gobeithio erbyn tro nesaf bydd ddim yn nhw, dyn nhw, byddwch chi lli deall fi'n well, oce? Okay? Joiwch yr wythnos bwys, mae lot o bethau positif i ddod i chi wythnos yma. A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a joiwch yr wythnos.